Mizo thalai te hi mahni ah pawt ka sawi leh pek thin ang a, March thla khanin Mount Carmel School naupang sawmhnih panga nen kan zin a, ka lai khanin hei an smart zia, an thluak that zia te leh an tih tawh lam ah chuanin hi keimahni ang hun lai te emaw, tuna kan nu leh pa ve leh chhawng te hun lai a eng nge an awm tet tet kan ti tet tet ang hi an ni lo reng reng a ni. Chuvang chuanin. Mizo te hi Pathian hian in awmze nei in chanchin tha hril a rah chhuah tur in min din a, awmze nei tak in kan ram ri pawh a kham a, chu chu nangni pawn in fight mek hi a ni ta reng a ni. Tah chuan in keima thu bik ah chuan nangni chu ni lo maithei a, keima ngaihdan ka rilru a rawn lan dan ah chuan Pathian hian in hei tun tun ah pawn Mizo ram min pe a, khawvel pawn Mizo ram a lo hria a, Mizo tawng min pe a, Mizo hnam min pe a, chutlai chuan in Mizo hnam ah chuan in hei Mizo ram Aizawl A bik takah ka phei chuanin hei Pu Vanneihtluanga te pawh an aupui lawm lawm, Mizo takin ka paih teh a ni, a ti a. Chuanin eng nge kan Praise and Worship fak zaiah pawha kan tuna kan neih that ber te zinga mi U Zarmawia Chhiatawte nupa te pawh i Lai kan ni, kan Mizo nihna ah kan lawm lutuk an ti, kan lungawi an ti leh a. Chutah kan Sports and Tourism Minister a Pu Tetea Hmar kan lo neih leh a. Khatiang khan Pathian hianin hei hnam ropui taka, nation ropui taka min dah a duhna chan hi eng nge chanchin tha hril tur kan ni. Vawinia hian kei chu i nge khawi lai a maw thusawi tura min han sawm ve khanglan keiniang tehnul pawh hianin MCS te IAS te a ropui ka ti. Mahse chumi piah lamah chuan passport siam ula i ram hrang hrangah hianin in in thil tih tur bera chu i chanchin tha hril a ni maw? Chutlai chuan Mizo te kan thlen chin apiangah Isua ram a zau zel dawn tih kha kei chu aw a ni ta ni. Chuvang chuanin Pathian hian intheihna nasa tak Mizo hi min pe a ni. India rama min la dah chhan te pawh hi E, hetiang ang khaw chak hmel pu si, Indian ni bawk si hianin khawi ramah pawhin kan tlang tawp mai a ni. Indian kan tia, Thailand ah te, khi tlaia foreign ram hrang hrangah kan kalin ti tawp mai ang aw, Europe ah pawh ni rawh se, Japan pawh ni se, Indian ang khan kan va chhuak ve a ni. Kan hmel heti hi a ni sia, Indian an lo hmuak a, Indian chu dik tak a sawi chuan tawngmawi lo ni lo se, hetlaia kan Indian ang ho kha maw, vai ho ang kha Mizo ten kan koh dan maw, khatiang anga kha an lo be sawi a, bengchheng bawk si, manners nei bawk si lo maw, a thenah phei chuan Indian an thlen tamna phei chuan i kutin chaw la suh tih ang chi te tar te a ngai ta a ni. Khatiang ang te kha a then phei chuanin hotel thil te an lo ru teuh a, towel te leh khatiang no thleng thleng khan an man sak leh a, chuan a chen aw aw an lo aw tour guide te pawh an lo chhai a tiang khan chu mai pawh ni lo in beach ah tui va chen mai na tur ah te pawn an lo va in bual a ni maw beach chhung ah tui chhung ah khan in khatia mi mi zawng zawng hlim na tur ah khan in swimming pool a in bual ang vel a nih chu khatiang khan in Indian an an lo hu phurh thin ah khan Indian ni tho si khan in kei ni kha chu eng nge meng zim sen khan kan va Wow, heng te mak hi mi a riu Indians hi min rawn ti leh thin ni, aww free pass kan va nei a ni, hetiang ang democracy ram ropui tunah pawn enge super power la ni ve mai tur la hausa leh tura an thlir mek kan nih ve lai a bet ve tai tho si hian chu chu Pathian hian a ropuina tur hian chanchin tha hril tur a rah chhuah tur a min ti a, chuvan chuan Mizo tha lai te hian India ram ni lo in khawvel kan la el dawn a ni chutah chuan hei Elina Ree te pawh ka hmuh tirh a. Ka lawm em em nachhan chu kha mi enge hetlai sangau atangin Pathianin a awm ze neia a rawn dah chho a, hetlai UK ah pawh Pathianin a hetlaia Mizo te tana bu lo khuar tura ro chun vei tlat chu nachinah pawh i sawi tawh ang khan khawi lam nge Pathianin a min kohna leh min dahna ni ang tiin ramte pawhin rawn vei let ve a ni a tir phei chuanin thlir tuten min lo ngai thiam se Kei chu Mizoram hmangaihtu ka ni a, ka hmangaihzia chu i enge ka zinpui thinte pawn an hriang a, ka thiankhawmte pawn an hriang a. Helaiah UK ah te Japan te pawh kan sawi a, chuan Europe ah te ram changkang tawh lutuk intih changkan pawh tum tawh lo zawk maw? Khatianga te chuanin i kan an nunphung leh hei kawng keini te chu fur ania kawng chhe tura kan ngai a, kawnga chhia fur kan tia, an ramah chuan a ni ve miah lo. Pheikhawkte hi nithum pawh bun ila a bal ngai lo. Khatiang ang ram fai lutuk changkan na ina a ken Ram a khawsa mek atanga kan ram in rawn veina pawh awmze neia Pathianin a a dahna che a ni tih ka hriat leh ka ka kan in hmuh a, ka lawm em em na leh kei media ah pawh lang tha lang tha ngam miah lo haw hmanah te chuan ka lo lang ve tawh thin a kan at laiin mahse hetlai a Mizoram tana hei in lo han Hmuh tawh te inhmuh leh inhriat te kha thang thar tuna thluak tha zawk keini aia opportunity maw la nei tha tur zawk tena an hriat tur hi engtin nge i lo awm chhung hian a tam thei ang ber hi kan rawn extract ang maw kan lak chhuah thei ang tih rilru pu zawk a kei kei chuan in a personally a mi mal ang taka helai a podcast a ka thut ve na chhan hi a ni tih kha kan sawi hluam hluam a a chang chuan in ka in thla hrawng a ka tel ve a tul lo in topic pawh ka tui ve lo e a kan tia. Kan han sawi sual lek lah, darh hluai thei bawk si laiah khanin tunah pawn dik taka sawi chuanin hei an pahnihin ka thuttir nachhan chu in sawi sual palh chuanin ka thlalak a tel ve tur a ni lo ka tia, ka thu hrang a, tan tan chhe chung khan ram leh hnam aw ram leh hnam tan ih ti khanin hei kan thu ve hlawm a ni chuanin ih enge ai lampang kha chu a tawp. deuh tawh niin ka hria a, tiraw i sawi i sawi tur a la awm em? Ai awm tawh lo. Aw, chuan May-i pawn sawi tur a neih ka ring a, May, May hian a tawp rawn khar se, chuan a tawp nana thil ka zawh duh chu pi Elina ri hi aw, mi tam takin a an hriatna chi chu tha zawng te pawh nia, a chhe zawng te pawh lo awm ang a, kei paw'n dik taka sawi chuanin hmm, ka lo ti ve tawh tho che maw, i internet atang hei thil kan lo hmuh vel atangin amaherawhchu i keimah pawh In ram ti mai ang tuna i home dang maw i i nge in in awmna pakhat zawk i hnathawhna leh i pasal fanaute nena inawmna sangau a i in in i i nge i hawnna ni lo zawk te pawh mi tam takin kal tumin visa hmuh aha rami zawng zawng pawh kan kal thei lo a ni chutlai atanga ram i rawn hmangaihna maw rawn kir leh mi hei mi tam tak chu tumah sawi bik ka nei lo vang pawn atangin hma a nge thahnem an rawn ngai em em a e mizoram tan hei a Inthlahna awm apiang pawn fund te pawn rawn duh thin a, chuan Save Mizoram tih tih ang chi te politics englo ah te pawn thil tam tak an rawn post a ni. Ram pawn atangin mahse mla em rawn ni duh emaw khatiang anga rawn participate duh ang kha chu an tam lo in ka hria a, chutlai ah chuan enge Mizoram hi siam tha dawn ta la maw a a thei e tihna lampang ni lo in Mizoram tana i dream kei chuan in hei ah Lai in lo ni ta ni. Mizo hna thlak ah pawh Lai in lo ni ta a, chuan Lai lal thisen kai i la ni a. Chuvang chuan in i pi leh pu te in a an thlah chhawn che kha mi tak ah pawh ram i hmangaih viau niin ka hria a. In Aizawl ah pawh in eng nge i rawn haw a awm mai ta lo chuan Sangau ah kher i fa te pawh school te i va la kal tir leh zel a. Kha lai ah khan Lai tan chauh ni lo hian khatiang a exposure nei sa nei tha si hian Mizoram zawng zawng tan hian eng nge vision maw politics a i rawn luh chhan a nih leh lo tling ta chiah ta nih ta la maw point nga Mizoram tana point nga i siam that a tha kher dawn kan ti lo vision te chu vision a lawm maw dream pawh dream a lawm maw chuvan chuan point nga tal hi ka hre chak a a chhan chu tun bak hi Eng milo hrethiam ula ka luan liam zia kha maw, kei chu ka vawi mai mai thin kha hma pawn i tun bak hi kan in kawm tawh mai mai dawn lo a, a rawn haw le ni chuan eng tikah nge kan hre lo, Pathian thu thu ni se, a thla thla meuh liam dawn ni. Chu chu kei chuan ina Mizoram kan hmangaih tlanna, ka hmangaihna rilru atang hian eng nge Mizoram tan hian vision awm thei a practical lo a nih pawn a zel din thubawl ang chi deuh pawh lo ni kher rawh, boruak ah pawh in lo sang hmiang maw Thil point nga tal min hrilh thei em Mizoram tan Mizo te tan hian Hoi kan politics kan sawi miah lo ang kan tia top ah chuan goal lut leh tun te hi nia a dik chu chiah chu kei pawh politics hi ka tel ngai lo ang a hma pawn hei UK a ka awm tirh nula ka la ni laiin hlelai te hi ka sawi leh thin anga ngeih zawng pawh nei tum ngai lo, nei hman lo maw? Hei Mizo, Mizo an an lo naah pawh nge, nge, nge e ka tia a nih na ang Pathian hnenah pawh ka pe let leh ang hei e nu ka nihna pawh hi ka hmuh dan chuan ka pasal ka tawn hma hian heta Africa ramah kan aia harsa leh zawka kan la ngeih naupang ka adopt tawh a ni chu a nu bulah a awm a, kum thum a nih lai atangin ka adopt tawh a tunah chuan kum sal, kum riat, kum kua a ni chho tawh ta a ni chu thlatin debit card in pawisa ka thawn thin ta maw? Keimah ka lo in envisage ve dan chu. Mizoram hi ka pasal a chhung mi te ka fa ka ti tawp kha ka ni thin pasal nei pawh tum ngai lo kha ka nia mahse eh Pathian in kan kawppui tur tak te min pe a eh ramri a kham lo va ani pawh nupui nei tum ngai lo kei pawh pasal nei tum lo ang kha kan in tawng a kan ngaihtuah na te kan thil ti te a lo in eng nge a kan tui zawng te a lo in ang a in hmangaih tak in tunah chhungkua te pawh kan din ta hei fa pathum ka lo nei tawh ta chutah chuan engvang in nge khuta settle tur a ni si ah Tam tak chuan pasalte kan va neih kha chuan kan pasalte rama awm tura min ngeihna kha tam tak a awm anih chu. A awm pawh i awm reng a. Aw aw aw awm te pawh kan awm reng a amaherawh chu chu khawvel hi global velai hrena Pathian hian hausakna te, hriatthiamna te, finna te, zi zin te phei chu ngaina mi tan chuan kan tana pe vek. He in leh lo te pawh nge i sangau ah pawh kan nei a, sap ram ah pawh kan nei a, Ireland ah pawh usa ah te pawh Pathian in malsawmna kha min pe a, kan khua kan ram kan in kha a ni thei vek malsawmna pawh. Chutiang ah chuan ram tha leh ram ropui Kan hmuh tawh tam tak atangin kan hmangaih zo ram kha, kei chu ram hi ka hmangaih a nih chu, ka hmangaihna pawh identity Pathianin tu nge ka nih tih hi le under graduate ah chu, chu hei helai umbrella pawh hi anext a tan sawi leh thei a, khan ang chuan Mizo umbrella i chiang em em a, Chin umbrella a awm leh a, Zomi umbrella a awm leh a, a nasal tu a ka vei zawng ania, ka sawi kan sawi chuanin zang khuap pawn kan sawi kan sawi thei, chuvang chuan i sawi ang ang kha ka rawn react dawn chuang lo a ni, amaherawhchu chuta ka sawi duhna lai chu, Ram ri kha min hnam angin min pe, min min din a, tawng min pe a, ram ri kha min pe a ni. Chuvang chuan nation in the making kan nia, nation in the making kan ni naah khan kan goal na chu esa mizo in nge kan goal ang, esa chin in nge kan goal ang, esa zo in nge kan goal ang, kha kha chu kha lam a vei tu tena kan instigate a, a chak chak leh a lian lian ah khan tawng te pawh lo ni ta, chuan tawng, tawng lian in a hmang an tam chuan tawng te chu thi mai ta a ni. Chutah chuan khatah khan engtin nge Khi lo khan kan in enkawl dam vek ang a, engtinge official language e kan dah ang a, heng zawng zawng te pawh hei mi hei a twi, Tibeto Burman kan tawng a ni ta, kan tawng te pawh hei Mizo tawng tam tak chu keini Mizo tawng kan tih khan duh lian bik tawng a hi Lai tawng, tawng tual leng a lo ni ta, mahni pawh ka thiannu professor in Mizo history leh zawng zawng hi hriat duh chuan Lai hi lo zir in ngai a nih hi, in lo upa a, in tawng te pawh engkim a pawh leh a dik reng alawm, ka tia chuan chutah chuan kei pawh Lainu ka nia, chhimnu ka nih vang khan I lai lutuk te min ti thin a ni chu. Mizo chim chauh i ve tia kha kha a ni lo. Hei tuna kan sawi, Pathianin hnamah min siam a, ramah min siam a, zawl nei ten an lo puan lawk vek tawh kha a ti dik tu leh a thlen tir tua leh a va rawn hmu tua kan rawn tang ve a ni mai. Zoram kawt chhuah hi champha i awm se, champha hi ka buih tlut tlut ang, hre thei ang em? Ka bir tlut tlut ang. Silchar chu kha a lo ni thin a ni. Chu chu keina he lam tikhi nan heta chim lam kawt chhuahna puh ka hmuh chian avangin Chhim nu ka nih vangin chhim chauh eng se tih lam a ni lo. It's already been prophesized maw? Isua pian thu Isaia'n a lo sawi a, puan a ta ang khan. Kan ram chhuahna tur hi chutah chuan keimah bikah chu Defence Ministry nena rei tak tunah pawt project hi tam tak hei ka tam tak hi chu ka thil tih hi ka sawi theih lo, under current a ka sawi hi a awm ve teuh nih chu. Chutah chuan India in China counter balance a dum a, chutah chuan consultant kan peknaah te pawh Chin state te pawh tunah annex a tum ta a ni. Rawn annex ta se infrastructure ah kawngah chu kan paina tih thin chu kan inneih tir in ka rawn hruai kil tin ah ka hruai a, shower pawh a awm lo a hei mau rap in ah te ka thlen pui a ni, maw ti khan chhuat ah te mu ve pawp pawp ta a nih chu, chutah chuan a tih thin chu third world pawh a ni chu, third world pawh a ni theih lo fourth world in nih hi ti maw tui power electric kha basic needs kan tih ah kha kan la neih lo a ni chu, chu kan khawvel kha kan thlen chin Hetah New York te Paris te Tokyo te nen kha compare chin ni lo. Chuvang chuan a sahnam te khan kan la thlen chin tur kha hetah civilization a awm ta tiraw hei Darwin theory ah hetah puk atangin kan rawn chhuak ta mei kan hmu chhuak agriculture kan tia khami step zelah khan Hnam ang khan kan la naupang lutuk a nih chu. Kan thlen chin kha a la tlem lutuk a. Hnam pakhat teh khin nan chi bing pakhat khan khi lai kha thleng thei lo. Kan za vai hian kan thlen vek a ngai. Chu kan thlen vek na turah chuan kei ina Mizoram tana ka vision chu the North East hemi bikah hian economic zone kan ni thei a ni. Chutah chuan Economic zone kan nih theih na chuan hmarchhak bik ah chuan aw heta trial and error a tam tawh lutuk kan hmuh theih kan copy theih kan chhen awm a Singapore kha economic zone a nih dan a hma te pawn kan sawi tawh kha khang zawng zawng ah khan in Mizoram hi Defence Ministry hemi Central India Delhi nena kan relationship a that chuan table ah kan thu ve thei a negotiate thei kan ni ve tawh a ni chawm hlawm ni lo khan hei hi kan pek thei a nia hei kan tih ve thei a ni tih hi kan ngah tawh lutuk a ni chu Chu pawh chu hei a strategy te a road map te pawh kan ziak a, Delhi ah te pawh kan submit a, hei project tam tak te pawh hi Defence Ministry a rawn chhuak tur, rawn kal tur a awm teuh dawn a nih chu. Chutah chuan kan ram tana ka beisei chu a number one a ei leh inah kan into delhna tur maw, kan ei leh barah kan into delhna tur, sum dawn tawn sum dawnna kawngah khutah kal na dan project a kiap lawng chawlhna a rawn nih khi hunah khi chuan, lawng zawng zawng a rawn lut chhuak ang a, hetah silchar lam atanga lut chhuak ni lovin saw lam atang sawn a lut chhuak tawh dawn a nih chu. Chutah chuan hei India ramah hian special district district rethei bik ho hi chawikanna hi awm a nih chu. Chumi special district inpuihna ringawtah pawh khi Saiha leh Lawngtlai te pawh khi, khi mite pahnih backward lutuk ringawt pawh khi siamtha ila tariff kan tih hi maw hei, import export tariff ringawt pawh hi a thlengthlak thei a nih chu economic zone khami bik tan chuan khami Tariff ringa thei UK te pawh hi engmah thar chhuah kan nei lo mahse khawvela service leh banking zawng zawng hi keimahni in England in aw financial hub a nih avangin thar chhuah ngai lo in a tha ber ber kha kan kan la thei tho. Chutiang chiah chuan khami a tih dan tur leh a hmanrua a awm dan tur kha eh lehkha thiam thalai rual thiam leh kan ram hruaitu thiam tam tak te pawh hian an hreng a hre lo pawh an awm ang a experience kan nei tawh leh kan thlen chin ni ta ila chu chu kan thei ang tih vang hian kei pawh politics mla te pawh ka rawn ka rawn din tum na mipui ai aw ka rawn duh na ni te a ni reng ta ni chu sawlai kawng saw a fel a kaladan project a fel a eng nge lawng chawlh na a kiap hmun saw a rawn fang sawn hunah chuan Chumi hma a kan lo tih theih tur dan leh dun kan zamna, hei hetah vai sumdawng zawng zawng inchimralna tur assimilation pawh a tam lutuk a nih chu a tha leh tha lo. Khatah khan dan leh dun a kan lo inven theihna turah economic sumdawngna aw aw adopt theih hi a tam lutuk a nih chu. Chu chu ka ka tuina ti thei ni ila hetah Mizoram pawh nge kup hum tlat tling lo kan ni one point two uihum tiat kan ni. Hemi te kan dam khawchhuahna tur hi chu Pathian hian thluak min pe, kawng pawh min pe, chu chu kan ti ve thei dah lo maw tih hian kan awmna nuam em em, Oxford te maw US pawh ni maw se, Sawtah va thut hle hle ai kha chuan tin kan rawn haw leh thin a, chu chu chu chu ni e. Thil khatah khan enge Mizoram tana ka tih theih, ka tih duh angah chuan chu ei leh bar kan intoh delna hei Chamdur project te pawh ni ta se, kawng tha kan neih theihna turah maw, electric leh power kan intoh delhna turah idea leh hetiang hi chu a awm sa vek. Chu chu a ti thei tura. Tikhan point hnih i sawi tawh a. A ti thei tu tura tana thlantlin nih kha a tulna kha a awm ve thin a nih chu. Mahse chu pawh chu. Pawnlam atang kha chuan thil a tih vek thei si lo a. Aw, chu pawh chu Pathian thu thu ni. Ka ti ka ti ka ding dawn ngei dawn ka ding ngei dawn lo tih ni lo. Chuan chu chu ka sawi leh duh chu rochun pawh hian a hma atangin kha resource mobilization ang ah te, thalai te pawh ka hriat ang ka aiin thleng thleng se tiin UN ah te, Chuan APYE programme ah te UN programme ah te pawh kan hruai a ni. Tunah pawh library kum inah pawh lehkhabu school sawmhnih panga chuangah kan dah a nih chu. Chu chu all round development a kha. Eh politics a kan luh a maw kan luh loh khan kan ti dawn tho tho. Mizoram tana ka vision a kha chu a point ang ni loin chu nge a darh ang zawngin ni ta ni chu. Ka duh ka leh ka beisei chu school tin khawt tinah. Library awm lo naah Library din chhuah vek. Chu chu vawiin ah kan ti thei ngem. Tun atang kum sawm ah nge kum sawm nga kan la ti zel dawn kha. Lehkha chhiar. Aw, pay it forward ro chun khan kan kan kan hriat kan knowledge kha kan in AI lam pangah khan i pasal chuan in company a lo nei ta a ni. Chuan AI that zia leh a ropui zia pawh i hria. Amah erawh chu lehkha chhiar hi a hnuah chu a thei lo tih kha ila tlang au pui fan tihna a ni ta. Ok, chu chu point thumna lo ni tang se. Pahnih dang ila nei thei ang em, point nga ka zawt che sia. Awih, a tam lutuk chuan a khaikhawmtu atana ka duh chu maw tu pawh ordinary mihring pangai lutuk thingtlang naupang. Tunah hian ka thleng sang viau e tiin a ni lovin tun ka dinhmun thleng theih tura min hruai min hruaitu Pathian hi kan identity kan build up na hian kei chuan chu chuan min hre rawh se tih chu Elinary kha rochun dintu nge nia Elinary kha hnam dang pasal nei din nge ka than a Elinary kha politician niin nge ka than a tawpa tawpah chuan Elinary chu Pathian hmangaih a ni Pathian hmangaihtu a ni Pathian ropui zia lantirna a ni sangau naupang te kha Tun a thleng thei ni chuan a rin Pathian vang a ni, a nu tawngtaina ra a ni tih kha ka rawngbawlna ah hei kum inah pawh hian tawngmawi lo ni lo se Biakinn ah ka luang chhuak thin ta, Biakinn sakah mission hei awm lohna ah library kan dinna pawh hi mission ran zel a ni ta nih chu. Chutah chuan chu a tawpa kan sawi bawk a kha. E. Engvângin nge he khawvêlah hian kan awm? Lungte a kil a ṭangkai kan nih dâwn chuan Pathian min hmang dâwn a nih chuan, min lo hmang ve thei a nih chuan, min hmanna tûrah khân a tâwp a pali leh a panga khaikhâwmnaah chuan Pathian ram ti zâutu, Pathian ropui zia ka ram lo, i ram lo thleng rawh se kan ti a. He khawvêlah hian Pathian ram hi a thleng thei a ni. Kan chhûngkuah a thleng thei a, kan nupa inkarah a thleng thei a, kan kohhran, kan kohkal hran khawtlângah a thleng thei a. Chutah chuan kan rin Pathian hi hmangaih chiang ila, hmangaihna dik tak hian in hmangaih ila, mi hi hua tak tak thei lo, keipawh politics ah min ṭawl luai luai kha nang pawh ni lo chhiar a, hrichiang lo in a ṭhenin mei tui khuin te min tia, min ti tu tam tak te hi huai ila, muh thei lo ila awm zia awm lo, ka nun ahan ka hlim tawk a, Pathian aw Pathian min hmangaih zia leh Pathian in a keima kaltlang a a tih duh tam tak hi ka hmuh vang hian ka lawm a ni. Chuan ka Pathian in rem a tih chuan ka kal zel bawk dawn a ni. A chutah chuan mi dang tam tak pawh vawiin nia kan podcast atanga nei ve thei se ka ti chu, hlimna tak tak pian tharna lawmna hahdamna hi Pathianah neih tum ang u. Chuta tang chuan Pathianin a vessel kan nihna kha kan chhuak, kan kan kan kal chhuak thei ang, kan luang chhuak thei ang a. Hei ka rawn bawlna te nia, nu ka nih chuan inchhungah pawh, chokaah pawh, dawrah pawh, Khawlaiah pawh, zirna inah pawh, ram hruainah pawh, heta Chief Minister Office ah pawh kan tangkaina tur kha kan lo hmu chhuak thei dawn a nih chu. Chuvang chuan kha kha kan ram tana ka vision ah chuan a khaikhawmna leh a pawimawhna zawng zawng ah chuan engvang a nung nge kan nih? Engvangin nge Pathian in min siam vawiin han ka dam hrisel taka ka awm chhan a awm a ni? Chu chu a ropui nan ni rawh se, ka ni rawh se aw. A lawmawm hle mai chuanin kei chu

A haw a nih, changkanna tak tak a han pawh chhuak a, a haw a an ram dinhmun kha a ngaihna a awm lo a ti ve tawp. Chuvang chuan ram hmangaihna nen theih pa tawpin corruption a rawn do a, kei chu corruption kan do ang a i rawn ti lo kha mak ka tia chuanin okay kha ka chu keima rilru lo nia chuan sawi tur i ngah a ni e chuan Corruption te a rawn do a, nasa takin an Corruption ram. hi chu maw lawk aw, kan rethei lutuk avang a nia, thinlung hi a rethei vang a nia maw, chu kan beisei mi mi mithi pahnih khat chauh hausakna a ni lo, a nawlpui ina hna thawk rim taka kan thawh a, kan hausakna tur, kan content na tur hi ni ila kan thawh phu hian lawm man dawng ila, tu vak mah hi corrupt, kan thinlung hi a corrupt em em sa lo. Mi dangte thil kan va i ta, mi dangte aia hniam a kan ngaih chuanin corrupt kha a awl dawn a ni. Chu mahse mi zung zung kha khatiang ngai a kan awm loh chuan corruption kha chu. Chutak chu kan sawi zo leh lawk ang a, khalaia kha nangmah ka rawn ka rawn hmuhna che lai taka chu a ni ta a ni. An chu ram changkang atang keini te pawh keini tak ngial pawh a han zin ringawt kan ni ta a ni. Pawnah kan chhuak a, kan kan thleng hla telh telh a, Ram tana rual awhna, maw? Ram tan, hei righteous anger kan tih ang, ram tana thinlung han nat ve ngaih ngaih na tiang hi kan thleng ve thei sin. Kan thalai te pawh hian cheese cake hi ka duh lutuk, ka kalna apianga four star hotel, five star hotel ah pawh ni se cheese cake hi ka zuk lei duk duk zel a, ka neih ang ang hian coffee in te ka ching a, tiang hi chu kan ramah pawh kan siam thei maw? Kan thalai kan entrepreneur tam tak te hian hei hi an siam thei, hei kan ti ve thei reng sia. Tihna hianin thinlung hi a na haw ve thin a ni. Chuvang chuan khatiang ang ka thinlung ang pu mi kha ka rawn hmuh bakah chu Lee Kuan Yew-a rual awhna te mahni lawka kan zinna kha a lo nihna nen khan khami rilru te nen khan i rawn haw ve thin hi ka ring a nih chu. Aw, chutiang ang rilru tho kan han hmu a, kan han inkawm kha a, tlirtu ten min han hrethiam ula, politics hi kan sawi ngai lo a ni, kan sawi peih lo va, a chhan chu kan inkawmna kha politics pawh a ni chiah a si lo. Mahse hei kan insum zo lo tawpah chuan sawi a ngai ta nge nge a, mahse I chumi party ah chuan tih lampang a ni lo, ram hmangaihna leh hnam hmangaihna tak tak ah thalai te i harh ang u, Nepal ah pawh khanin an Gen Z te ho an harh a, maw an tei rawl ho an harh a, chuvan chuanin Nepal ram pawh eng emaw chenin a tha zawng a maw a chhe zawng a maw in khitiang khian awm ang u ka tihna a ni lo, mahse thalai te hian power kan nei a ni maw tih theihna kan ram leh hnam hmangaih chungchang ah hian politics a ni emaw ah sumdawnna a ni maw kan ram a thil thleng vel ah hianin thik thuchhiang u hei bak hi ram kan nei lo

A nih chuanin ka e ram leh hnam kan han sawi tak tak chu May-i pawh e sawi tur angah dawnin ka hria a, amah erawh chu sawi leh a sawi tawh angin vawiin bak hi kumin atan chuanin Elinary hi kan hmu tawh lo mai thei a, ti raw? Kum tawp lamah te ni lo chuan ka thleng ka leh hram hram la. Ka thleng chho leh hram hram la. Chuan kha kha kan han duh am deuh a ni, tum loh deuh thlengin kha i eng nge a list ve deuh hlek te pawh kan siam ve a, kihmite ṭianho titi nuaih nuaih chu tein lo ti ve nge Lehkha ah te leh hei laptop ah te pawh hianin hemi points hi kan sawi a tha anga te chu kan ti ve a mahse kha kan tum loh thlengin kan break a fail ve a ni tih kha min lo hrethiam ulh a. Tichuan, tuna kan sawi tawh ang khan hre ber lampang a nih loh a thian ho ti ti a ni. Nilo seng chuanin thahnem ngai takin khawia maw mainstream media ah te pawh kan chhuah ve anga mahse chutiang a ni lo a ni maw? A, min min ngaihthlak sak dan khain lo thiam leh anga min lo ngaihthlak sak hram hram thin avang pawn kan lawm a, hetiang ang tui ve pawhin awm a ni tih kan hria a, tichuanin tling lo tak chungin kan ngaih na kan ngaihtuah dan te hi kan lo puak ve phawng phawng a ni, a, kan lawm e inza vai chungah umm.